T'asina cu ta hopi importante cu nos tin cu cuida nos medio ambiente, nos planeta y tambe nos spida baranca. Hopi compania ta concientisa comunidad y tambe internamente con pa nos haci menos uzo di entre otro papel pa toco nos por reduci nos waste, sushi, y por tin un medio ambiente mas saludabel. I tambe kon pa kome mas salú, por ehèmpel dor di kome kumindanan orgániko. Pero tur esaki a bin ta wòrdu remplasá ku algu nobo. Mi no sa si bo sa yegi tende di dje, esaki ta blue economy. Awe nos tin huntu ku nos meneer Guido Royer ku ta bai kombersá un tiki mas ku nos tokante di blue economy. Guido, Bo nochi. Bo nochi. Welkom. Danki. Guido, ta asina ku awoki tin algu nobo ku ta bezig ta remplasá e krim ekonomi manera mi a komprondé ku ta juis enkurashá uso di tur loke ku nos ta hasi si mi no ta robes i kon para hasi uso di e weist ku ta sobra. Dus kon pa sigui traha otro kosnan ku esaki pa e no keda te na un shushi òf algu ku nos a deshasí di dje. Mi ta korekto òf esaki tin algu otro su tras? Sí, e ta kuadra. Blue Economy ta algu ku a kuminsá algun aña pasá ku e investigadó belga Pauly. Anto su idea tabata ku bo tin ku hasi uso di loke tin den bo ambiente pero manera e ta pasando. Pues por ehèmpel si bo tin un rivier, hasi uso dje rivier manera e ta kore, no bai kambia, modifiká kos ku ta stroba. Na Kòrsou aki nos tin ehèmpel di hopi dje kayanan ku ta deteriorá. Simplemente pasobra nos a pone asfalt caminda awa tin cu core. Ma e tipo di cosnan ey ta bisa pa bo evita. Tambe tin un otro definicion di blue economy cu ta haci uso di bo recursonan di awa, particularmente bo laman y bo oceano. Anto e sitioson cu pa nos tambe ta mas interesante awor aki pasobra nos ta papia di cuatro shin cuarenta y cuatro kilometro cuadra cu ta Corsou, pero nos tin un ida enorme, grupo enorme di awa entre Corsou cu Sint Maarten Cu ta mas territorio cu nos tin e tera. Entonces e blue economy ta hopi importante pa nos. Ok, pero ora cu bo bisa blue economy, kico e hende na cas tin cu comprende, kico ta su rol den henter e strategia aki pa por participa den e blue economy? Bon, un cos ta pesca, un cos cu nos ta hopi bon den dje. Un otro cos ta shuciedad di laman. Ora nos wak unda nos, ya, loke nos ta. tira foto bay caba hopi bia de laman a ta sey tin un impacto pa e piscanan cu nos ta come pero tambe e coral cu ta wanta nos bo sa pon work cambreat cu ta na caminda tur e cosnan ey ta ta ta importante pa e persona tene na cuenta pa cu blue economy. Ok ok e blue economy e idea su tras ta innovacion pa bo crea Mas trabou ta di mes ora y mas bo economia ta sigui crece, ta sigui draai. Den ki manera Corsou por beneficia for di esaki den e sentido ey? Bon, tin un cos hopi importante cu si mi compara Corsou cu otro islanan den Caribe, nos ta un isla cu tin un economia diversifica. Nos tin un sector financiero, nos tin refinaciacion di petroleo, nos tin turismo. Un cos nos no tin ta. Peska. Nos ta piska sí, pero nos no ta piska na gran eskala. Anto e nan ta wak oportunidat enorme ku nos tin, paso kada bia ku bo haña un di e hendenan ku ke piska den gran eskala paga gobièrnu di Kòrsou pa hasi uso di e teritorio di awa ku nos tin, esei komo ta dos mil dòler nan tin ku paga. Anto mas i mas esei kuminsá pasa, mas entrada nos por krea. Anto para bon, no ta solamente pisca, por tin ki limpia pisca so bra di pisca. Pero un cosa que ta draai Ronoo di esaki. Ki cosa ku un abo ta e motibu ku nos no ta bezig ta hasi uso di e pesca optimal? Kiko ta e motibu ku bo por pensa ku ta. Bon mi ta kere e ta hopi interesante. Pa un persona wak ku un trabou den kantor, e kere p'esei hopi di nos ta preferá sa bai skola, kaba buska bo diploma, pero. Esei nan ta siña nos òf sí, nos ta laga. Korekto. Pero ta importan. Tamia tin hopi esei den peska. Enormemente. Si no tin sèn mes, bo por skapa dor di piska bo mes. Korekto. Pasobra bo no tin kumpra kos kome. Exactamente. Korekto. Hopi bon. Pero ta kuantu restaurant mester piska diariamente? Anto. Supermerkado mester di piská diariamente. Tin oportunidat amplio, si. Tin vários kaminda ku no tin e diversidat di piská ku nos tin. Por esei ke no ke mende ku bo ta bira, ah, awor ke an blue economy mi ban piska. No, bo tin ku protegé nan tambe. Tin un par di zona ku bo tin ku laga habrí pa e piskánan por sigui prokreá, i asina bo tin piská. Pasobra si bo piska tur. Bo ta mira e parti di blue economy aki, Ta wordo implementa, anto si e ta bezig kaba na ki fase nos ta na esaki? Bon, nos ta na e kuminsamentu. Nos tin tur e tulsnan, si. Nos ta na e kuminsamentu paso nos no a realisa ki potenshial e tin mas aya. Kember, nos ta na e idea ainda di amban piska. Pero caminda nos mester cuminsa wak e coral, nos mester wak e impacto economico di esaki, nos mester wak. Con pa ser mas structura tambe. Si, y tambe tin un cos muy interesante, ora mi menciona coral, tin dos caminda na mundo caminda bo por haya un coral cu ta cura cancer. Un ta banda di Hoeksrud y otro ta banda di Baya Beach. Na Curaçao. Te men mester mester cuminsa. Karma mester promove esey. Exactamente. Dus e cosnan ey bo mester zorgo pa nan ta protege. Prome cu bo bay bisa, ang, ban pisca. Wow, mi ta kere esaki ta un tópiko basta interesante, anto mi ta kere e hendenan na kas tambe por haña un tiki mas informashon, pasobra tin bia bo ta tende den news blue economy, pero por laba nan haña en detayes kiko ta kome ni bebe i kome i bebe, anto bo sa na un manera simpel spliká tambe. Nos spera manera esei simpel. Sí, hopi, hopi. No, pero mi ta kere tin diferente video tambe, dus. Pral riba YouTube bo por subi and a wak pa bo mes kiko e ta come y bebe pasobra nan ta ponele tok basta simpel bo ta haña plaatjenan cu ta ilustra kiko tur nan ke trazi dilanti cu e strategia aki. Sil bo ta kere bisa algo? Si, mi ta tene tambe un pregunta mas pa Guido anto despues mi ta echt Guido bo ta mira cu bo por ta un trekker den e proyecto cu Corsou lo por ehekutá den Blue Economy, bo ta mira bo mes komo un hóben ku lo bo bai trèk, duna informashon, kompartí e Blue Economy ku Kòrsou lo tin ku start kuné? Oh sigur, e ta ami ta indorsá di inovashon, pasobra tur loke ku ta trata inovashon ta interesante pa mi. Ta esaki ta un kos ku den último añanan a yega serka mi dor di un studiante di mi ku a hasi un skripshi. Anto bo ta mira ku inovashon hopi biaha tur hende kier pone un hofkantoor di Apple na Kòrsou òf e ke sigui Google, great, pero esei ta bo tin bai import'é, krea konosementu. Kaminda nos tin años ta atendé ku laman, kaminda nos tin años bo sa bo tin bo karma abia kinan ku ta e en instituto di di investigashon ke men simplemente dor di konektá o na otro nos por yega na algu. Anto semper lo mita dispuesto pa duna aporte. Great. Great pa sa. Dor si, manera nos por a konkluí e tópiko aki òf e strategia aki ta algu ku lo sòru pa trabou, pa kuminda i tambe pa un medio ambiente hopi bon mantené. Pues si bo ta deseá mas informashon hasi bo research subi online. Awo ki Google ta nos mihó amigu manera nan ta bisa. Pues hasi bo mes sabí riba e tópiko anto wak kon bo tambe por kontribuí na blue economy.